Китап иң акыллы киңәшчеләрнең берсе. Ул кешегә үсәргә һәм халыкның аңын баетырга мөмкинлек бирә. Һәр кешенең үзенә генә ошаган, яратып укый торган автор була. Алтын балык кызлары да китап укучылар исемлегендә иң беренчеләрдәндер мөгаен. Минем яшьлек серләрем, кыз чагым серләре язылган хатлар. Аяз Гыйләҗевның әсәрләрен укый башласам, Илсөя, менә бөтен дөньямны онтам. Инде кайберләрен икешәр кат укыдым. Менә үзеннән-үзе алып керә дә китә. Мөселман фестивалендә Бибинур спектакле җиңү яулаган иде бит әле. Ул да Аяз Гыйләҗевның Өч аршын җир, Яра, Җомга көн кич белән әсәрләренә нигезләнеп куелган бит. Илсөя, ул минем якташ, Сарманда туган. Аның Чаллыда да туганнары яши. Язучының нәселендә Иҗат дәвам итә микән? Әйдә кунакка барып кайтабыз. Аяз Гыйләҗевны мин 51 нче елдан ук беләм. Мин институтта укыганда Аяз Гыйләҗев университетта укый иде. Аларны Тавлин белән Аяз Гыйләҗевны Муса Җәлилне ник безгә укытмыйсыз дигән газеталар чыгарган өчен аларны кулга алдылар. Шуннан соң язмыш мине Аязларның семьясына ташлады. Аның абыйсы Азатка әл нидә Кәшер авылы Әлмәт районында тормышка чыктым. Аяз бик тырышып иҗат итте. Мин аның иҗатын бик хөрмәт итәм. Ул бөтен әсәрләрен дә безгә язгачтын да безнең яратып укыганны белеп тормый инде. Ни өчендер бөтен әсәрләрен безгә чыккач та безгә бүләк итә торган иде. Бик нык чирләгәчтен мин аның янына бардым һәм соңгы мәртәбә Өч мәртәбә ан минем аның авызына су салдым. И соңгы сулышларына кадәр Аяз минем хәтеремдә. Безнең семья укытучылар семьясы билгеле. Аязның абыйсы Азат ул математика укытучысы иде. Укытучы белән язучының экше миңа охшаш кебек тоела, чөнки алар икесе дә балаларга белем бирә һәм балаларны гомумән тәрбиялиләр, хакыйкатьне ачарга ярдәм итәләр. Әгәр карасам, ул бәләкәйдән үк ул Рушания инде язучы булган ул. Без аны белмәгәнбез генә, аңарга тиешле юнәлеш кенә бирә белмәгәнбез. Димәк, укытучы буларак та кайбер кимчелекләр була икән, укытучы булсаң да. Менә моны мин, мин үземнең кимчелегем дип саныйм. Менә шулай итеп, укытучылык ул ничектер э, тормышта яшәр өчен, кешеләрне аңлау өчен бик зур нәрсә бирә торган э, профессия ул, укытучы профессиясе. Гыйләҗевлар э, семьясында күрәсең геналар буенча килә торган Э, ул э, сыйфаттыр дип уйлыйм мен чөнки безнең әти кайнатам мирсәет ул э, ни сөләйман мулла малае ә ни әнием гайса мулла кызы әти дә әни дә мулла балалары булганнар мулла бит инде ул бик зур алар укыган кешеләр галим кешеләр бит инде алар шул галимнәр семьясыннан чыккан бу укытучылар Шулай ук э, аларның геналары минем балаларымның балаларына да килгән инде. Безнең гаиләләр бик уралашып яшәделәр. Бәйрәмнәр булсын, төрле очрашулар гел алар еш кына булып торды. Һәм шул очрашуларның нәтиҗәсе булып тор инде. Аяз абыйдан гел җылы хатлар Яла иде. Хәтта минем ишеткәнем бар, Аяз абый ул хатларны ике икеләтә язган һәм үзенә күчермәсен калдыра торган булган. Менә мин изге ядкәр итеп шушы хатларның оригиналларын саклыйм. Аяз абыйның иҗаты белән таныш булуым, аны өйрәнүем һәм аның тәсире бардыр дип уйлыйм. Мин 50 яшь тулгач кинәт Кисәктән исән дә була. Шигырьләр яза башладым һәм мәсәлләр берничә кыскача хикәяләр язылды һәм э, ике ел эчендә ике китабым чыкты. Беренче китап Яшьлеккә хат исемле китап. 2008 елда чыкты шушы китап. Кыска хикәяләр, балачак хатирәләре, шигырьләр һәм мәсәлләр Шушы китапка тупланды. Китап язганда Аяз абыйның иҗаты гына түгел, әниемнең дә татар теле укытучысы булуы мөһим булгандыр һәм аның тәсире бар. Ансын әйтә алам инде. Икенче китабым Алма тау кошы исемле китап. Бу китапта минем берничә документаль хикәя, шигырьләр тупланды. Китапта шигырьләр минем Туган илемә, туган телемә, әти-әниемә багышланган шигырьләр һәм телебезнең исән сау булуын кайгырту шигырьләре. Туган якка мәхәббәт. Аяз абыйның иҗаты аның ташкын кебек, ярсып аккан елга кебек. Ә минем иҗаты инде ул Әкрен генә талгын гына челтерәп аккан чишмә кебек тоела үземә. Аяз абиның образлары гомумән бой телле, җыр телле. Һәм инде миңа калса, Рушания ханым, менә сезнең әсәрләрдә дә шул образлар чагыла, чагылыш таба кебек.
Чыннан да Аяз абиның образлары бик бай. Аларның Характерлы шундый образлар, алар барысы да истә кала. Һәм алар ниндидер яктылыкка өндиләр кебек. Миндә язганда ниндидер аның алымнарын кулланамындыр, үзем э, аны сизмәсәм дә. Чөнки шигырьләремне алсаң, мин ул шигырьләремдә Бүтән кешеләрнең фикерләрен кабатламаска тырышам. Менә Кышларны эретәм дигән шигырьне сезгә укып күрсәтим әле. Кыш озын, салкыны талдырды, Кайда яз яшене, яңгыры, Күңелнең кушыйм да җылысын. Күз кыскан кояшның сарысын, Күк төсен, ап-ачык зәңгәрен, Гөлләрнең күбәләк күзләрен. Яз рәсмен төшерим тәрәзгә. Алланып иртәләр килгәндә, Саф чыкка Чыланган үләнгә салават күперен эләм дә, Кышларны эретәм яз белән, Йөрәккә яз сулыш өргәнгә. Әниемне котлыйсым килә туган көн белән. Әниебезгә без корычтайнык сәламәтлек, үзеңезгә сакласын һәм безнең белән бер рәттә, бер сафта янәшә барсын иде. Балачактан сыенганмын җылы наз кочагыңа. Мөмкин булса, илтәр идем канатлы яшь чагыңа. Йөгерсәң икән болыннан, җыеп ал чәчкәләрең, көтсәң иде үлән чүпләп сары каз бәбкәләрең. Бәхетемә син исәнсең, көмеш юл чәчләреңдә кодрәтләрем синнән алам. Көч-куәт яшәремә, аппак шикәргә тиңләрлек, юып алган керләрең элеккедәй нурлар сирпи, якты. Әнкәй күзләре. Умырзая бизи газиз җирне. Әнкәйләр балалар гомерен. Таң сызыгы әнкәй карашында. Бала булып яшәү кадерле. Әниемә бәләкәй генә туган көне бүләгем бар. Әни менә сиңа. Шушы муенса. Энҗе муенсасы. Рәхмәт балакаем. Сиңа да шундый игътибарлы булсын балаларың. Сиңа да мәрхәмәт, хөрмәт күрсәтсеннәр. Барлык әниләргә дә шундый ук игътибарлы, әти-әниләрен хөрмәт итә торган балалары булуын телим.
Әйе. Сәлам, Эльвира. Әниләр көне җитә бит. Шуна багышлап, Э, булачак аналар белән э, дәресләр алып баручы клубыбыз активисты Лилия турында сөйләсем килә. Шулаймы ни?
Аһа, ул үзе дүрт бала анасы.
Менә, Рушания ханым, сиңа тагын бер герой. Аның исеме Лилия. Беренче баласын тудыргач, аңа табиблар яңадан бала тапмаска куша. Ун елдан соң үзен җиңеп, психологик яктан әзерләнеп, яңадан бер-бер артлы бәбиләр табарга җөрьәт итә. Бүгенге көндә ире белән дүрт егет үстерәләр. Үзе психолог булып эшли. Ана булырга әзерләнүче ханымнарга дәресләр бирә. Бәлкем әле аңа багышлап та сездә бик тә матур берәр шигырь туар?
Әниемнең сүзе иң назлысы, әниемнең эше

Чәчәкләр биреп чәк.
Рәхмәт, балаларым, рәхмәт, алтыннарым. Мин сезне бик яратам. Мин сезнең белән бик бәхетле. Әйдәгез, тәмле итеп хәзер чәй эчәргә. Әйдәгез, тәмләп чәй эчәбез хәзер. Валера белән бүген без Максимны балалар бакчасына илтәбез. Ә сез, олы улларым, график буенча түгәрәкләргә. Тимур сәнгать мәктәбеннән соң Максим белән спорт сараенда конькида шуарга бара. Салаватның бию, ә безнең әтиегез белән

Дәресләребездә һава, су, ут һәм җир куәтенең тәэсирен тоярга, аңларга тырышабыз. Шуңа күрә хәзер әйдәгез стаканнарга су салыйк. Тәэсирен шуның суның йотканда тәмен тоеп, әкрен генә ашыкмыйча йотарга кирәк. Хәзер ашыкмыйча гына йотып куябыз. Күзләрне йомсагыз, сезгә эчке тоемнарны сизәргә, тоярга әйбәтрәк булыр. И хәзер суның ничек үткәнен сизәргә тырышып, тоярга тырышып, тыңлап кына куябыз. Әзрәк күтәреп тә карагыз, карагыз, нинди куыклары була. Матурмы, тавышын да тыңлап карагыз. Тавышын тыңлаган ишетеләме ничек рәхәт? Су белән дуслашкан кебек булабыз. Ә хәзер кызлар кулларыгыз белән суны тоеп карагыз. Күзләрегезне йомып кагылсагыз, тыюы хисләре Якынрак булачак. Аннары балаларыгыз кебек шаярып су белән уйныйбыз. Бала тудыру теләге көчле булса, балага узган хатынның күңеле бик күтәренке була.

Әнием, әниләр көненә багышлап, сиңа сәламәтлек, саулык теләп, шигырь җатлап килдем әле. Яшь чакларны искә төшереп, бәләкәй чактагы кебек сиңа шигырь сөйлим. Чебиләр дипме? Чебиләр дип түгел инде хәзер. Хәзер, әнием бәгырем, бик сагынам сине. Күрә сине кайтып күрәсем. Дөньядагы бөтен матур сүзне сиңа да тиле әйтәсем. Минем өчен иң матуры син. Сак яшә якты дөньяда. Ой, кызым, рәхмәт, җибегәнем.
Ису рәхмәт, кызым, әнең барын онытмаган өчен, әниләр көнен онытмаганың өчен. Әле генә сабый бала идең, менә инде хәзер үзең дүрт бала анасы булдың. Ышанып та булмый моңа. Әллә өнем, әллә төшем инде. Күз алдында тора сабый вакытларың, истән чыкмый үсмер вакытларың. Сумка тотып мәктәпкә киткән чакларың. Хәтерлисең микән, мәктәптән кайткач та беренче көнне, Киемнәреңне әзерләп куй, иртәгә барырга, дигәч. Нигә, көн саен барасыңмыни анда? Мин кабат бармыйм анда, дип кайткан идең. Менә инде хәзер мәктәпне бетереп, институтны бетереп, Аллага шөкер, бүген миңа дүрт берсеннән-берсе матур онуклар, оныклар бүләк иттең. Рәхмәт сиңа бик зур. Инде балаларыгызны исән-сау үстереп, тигезлек белән үстереп, куанычларын күреп, бәхетле, тәүфиклы балалар булсыннар. Синең мине куандырганың кебек, алар да сине куандырсыннар. Һәр көн намаздан соң шушы теләкләр белән сезгә балаларыгызның исән-сау булуын, бала хәсрәтләрен күрмәвегезне теләп калам. Рәхмәт. Ходайдан сорыйм шулай дип, кабул итсен инде берүк. Менә шундый уңган булган хатын әни безнең Лилиябез. Илсөя, сине дә әниләр көне белән тәбрик итәм. Рәхмәт!
Сине дә чын күңелемнән котлыйм. Рәхмәт! Аяз абый Гыйләҗевның шундый бик кызыклы шигъри юллары бар. Кеше гомере бик тигез итеп бүлеп куелган. Гомернең ил өчен, хезмәт өчен, рәхәт өчен дигән өлешләре бар. Ә инде өлешләрнең иң-иң изгесе ул ата-ана өлеше. Фидания апа, Рушания ханым, сезне әниләр көне белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Исәнлек, саулык һәм инде бәхетле озын гомерләр теләп калабыз.